L-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu widintu. Il-mamata Kimi iddeċidiet li terġa' tmur lura fid-dinja tax-xogħol. Hija kienet taħdem bħala segretarja f'kumpanija privata meta kienet għadha iżgħar, ferm qabel ma ltaqgħet mal-papa. Iżda minn meta żżewġu, il-mamà waqfet mix-xogħol tagħha sabiex tiddedika ruħha għall-familja. Aktar u aktar wara li twieled Kimi, biex b'hekk ikun jista' jitrabba f'ambjent tajjeb. Ma riditx titlef l-ewwel passi tiegħu, l-ewwel kliem li beda jgħid u anki l-ewwel darba li mar l-iskola. Iżda issa Kimi kien kiber, mhux ħażin. U waqt il-ħin tal-iskola, se titmur tagħmel xi ħaġa, kemm sabiex taqta' ftit mill-ħin kollu li tagħmel id-dar u anki sabiex iġġib xi ħaġa żejda tal-flus. Dan kollu kienet diġà ddiskutietu ma' żewġha li mal-ewwel ħa gost b'dik il-ħeġġa u l-inizjattiva li uriet martu. Anzi, kien hu li ta aktar kuraġġ sabiex tagħmel dan il-pass, għalkemm kien diffiċli wara dak is-snin kollha il-bogħod mid-dinja tax-xogħol. Min-naħa tiegħu offra li meta ma jkun xogħol seta' anki jagħti daqqa tit fil-faċendi tad-dar sabiex ma jkollix għalfejn iġġor il-piż kollu fuq spallita. Bil-kuraġġ kollu li kienet ħadet minn għand żewġha, il-mamà qabdet fittex fuq l-internet sabiex tara jekk kienx hemm xogħlijiet disponibbli li setgħu jinteressawha. Damet għaddejja bit-tiftix u sabet numru ta' xogħlijiet li setgħu jinteressawha. Niżlithom fuq karta li kellha ħdejha u bagħtitilhom email bil-ħsieb li jibagħtu għaliha l-interview. Wara ftit tal-jiem, il-mamà bdiet tirċievi r-rispons. Żewġ kumpaniji minn dawk li bagħtet irrispondewha b'mod pożittiv u tawha data sabiex tmur tagħmel l-intervju tagħha. Tgħidx kemm kienet eċitata li kienet se tagħmel dan il-pass u li l-ħsieb tagħha issa kien qed jidher aktar konkret. L-interviews għaddew it-tnejn li huma u wara ftit tal-jiem irċeviet email ieħor minn għandhom. Kella qalba fuq ix-xwiek sakemm fetħithom u ndunat li t-tnejn li huma riedu jimpjegawha. Kemm ferħet dakinhar! Lil żewġha qaltlu b'kollox u rietu li ma għażla xtaqet tagħmel wara li xtarret il-kondizzjonijiet kollha. Iżda lissa ma riedet li jsir jaf ħadd u żżomm kollox mistur. Ma kinitx kelma għaliex malajr saret taf it-triq kollha Lil mamà se terġa' tibda tmur taħdem? Waqt li kien qiegħed jixtri l-gazzetta, il-papà sema' tnejn jitkellmu fuq martu u kif wara das-snin kollha kienet beħsiebha terġa' tibda x-xogħol. Hu kkonfronthom u qalilhom li la martu kienet kapaċi ma kienet qed tagħmel xejn ħażin. Kif inbelgħu! Veru li lanqas sigriet ma tista' żżomm għaliex l-ajru għandu għajnu u l-ħajt Għandu idintu. Tifsira Xi kultant diffiċli li s-sigriet jinżamm għaliex malajr l-aħbar tixxandar u tiġri l-kelma, speċjalment meta jkun hemm diversi nies involuti fil-biċċa tax-xogħol.